Asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamaa harka fuuni kan jirtan nagaa fayyaa jechaa. Alhamdulillah nagaa kooti akkam jirtu fayyaa keessanii. Obboleewwan kiyya kiristaanaa deebi'ee jira jecha haramee sagantaa qabdee dhufee jira sagantaa waa'ee maalii qabdee dhufee isiniif fakkaate jechuudha. Asumaanuu sagantaan kiyyaa sagantaa waa'ee jaalarraa haasoof dhufe jechuudha. Waa'ee dhimma jaalatti wal qabsee waa'ee jireenya turraa haasoof dhufe. Dantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Okay. Wanti isin jechuu barbaadu tokko jechuudha. Dubartiin takka yookiin dhiirri tokko nama tokko jaalachuuf jaalalti ni filatti ni filama fakkeenyaaf nama jaalatu tokko ati fakkeenya yoo fudhanne Jaala keessatti nama filachuu hin dandeettaa hin dandeettu yookaan tasaa irraa qabamuu dandeetta waan ta'eef jaala keessatti nama bifaan filachuu hin dandeettu nama jireenya isaa maal akka ta'e filachuu hin dandeettu jaala keessatti laakiin yookaan jaalalli tasaa irraa si qabuu dandeetta waan ta'eef laakiin nama tokkoon erga wal jaalattee booda nama tokko qabeenya isaa ilaaltee jaalachuu dandeetta laa nama tokko bifa isaa na nama bifaanis miti ka jaalatan nama qabeenyanis miti ka jaalatan jaalattuu mata akka hin filattu jaalatti dalagaa dalatti filadhi laa dhagaas baate waan fedhes ta'e jaalala keessatti kanneen kana filachuun filatamaa mee isin yaada keessan naa barreessaa asumaanuu waan isinitti dhaamu akkuma viidiyoo kee ilaaltanii laayikii godhaa laayikiin gootan viidiyoo kee ittaan sabskiraayib godhaa ittaan sosheer godhaa hordoftoota kee laakiin yaannan qabadde isinii dhufe jaalatti kanneen kana niin filataa hin filatu hin filatu akka kiyyatti isin mee waan isin jettan isin ilaala hin filatu nama tokko jaalachuudhaaf bifa isaa filachuu dandeettu an dandeettu abad muluma abadan hin dandeettu jechuun bifa isaa filachuu nama tokko jaalachuudhaaf waan inni dalagsu filachuu dandeettu ala hin dandeettu nama tokko jaalachuudhaaf qabeenya isaa qabeenya isaa qabeenya guddaa qabaate xiqqaa qabaate kanneen filachuu hin dandeettu abadan hin dandeettu Jaalalti kennaadha malee jaalalti bifa hin filattu, qabeenyas hin filattu, dalagaas qabaate, dalagaas qabaatu baate hin filattu. Laakiin jireenya kee keessatti kan fooyya'uu qabu sii fi isa isa waan ta'eef malee jaalalti garuu kanneen kana hin filattu akka kootti. Isin garuu akka keessanitti waan jettaan hin beeku wanti naa barreessaa koomentii jalatti. Filattu filattu abadan abadan filattu. Na mormuu hin dandeettan. Laakiin hin filattu. Inni kana isin hin jedheef maaliif beektanii? Nama tokko jaalachuudhaaf bifa isaa ilaaluu hin dandeettu. Kanaafuu jaalalti kennaadha wanni jedhamuuf tokko isa kana. Okay. Kanaafuu kanneen kana filatu abadan hin dandeettu. Qabeenyas filatu hin dandeettu. Namoota meeqatu koomaa hin qabne nama lama ta'anii wal jaalatanii duubarra qabeenya godhatan hedduudha. Garuu jaalala keessatti kanneen kana inuma takka hin filattu inuma inuma abadan inuma hin filattu jaalala keessatti kan kana beekuun dirqama keenya namni tokko tokko ta'ee shamaras ta'ee dhiira eh, jaalala keessatti kana filadhaan kun dogongora guddaa garuu irraa namoonni tokko tokko of eeguu ni dandeettaa yookiin akka karaas hin dabarsineen Namni tokko tokko si jaalate jedhee zimmi jedhee immoo jilmama deemuu jira. Kan jaalalaa waan adda hiikaa hin beekne jechuudha. Laakiin hunda jedhaan jiru osuma dhiifame si gaafadha. Hundee dhiiras taatan shamaras taatan jechuudha. Shamaras taate nama tokko hin jaalatin kanaan dabarsin. Dhiiras taate intala takka yoo hin jaalatin kanaan dabarsin. Irra kanneen hunda waan siin jedheef beektaa maali faayidaan qabu. okay faayidaa takka siif hin qabu waan ta'eef jechuudha. Dhala nama san onnee si cabsuun suni maal ta'a sirratti rakkoo uumaa deemaa kanaafuu kanneen kanarraati of eeggannoo sirriitti godhachuu qabda kan dhalaas taate kan shamaraas dubartiinis waan feetaate namni tokko yoo dhugaan hin jaalatiin Wallahi waatu dhuka ani bira. Astagfirullah. Halkan garuu waan dhuka hin beeku. Halkan garuu waan dhuka hin beeku rabbi ani. namni rafee rafe Astaghfirullah laazim. Innaa kanaafuu wanni isiniin jedhu jechuudha. Asumaanuu dhiifama naa godha. Ayitti giigommoo makiina na fakkaate. Allahu aalam. Kanaafuu eh, dhalaas taatee wanti isin jechuu barbaadu dhiira tokko Dhugumaan hoo sirraa qabame siin jedhe ifa itti himi akka sirraa fagaatu godhi. Maaliifuu nama karaa dabarsuu nama akka hin taane godhuun baay'ee rakkoo guddaa. Kan dhiiraas taate dhalaa takka karaa hedduun karaa dabarsiitiin jaal dhugaanuu osoo hin jaalatin si jaaladha jetteeni hariiroon taanii jireenya isii san keessaa gama maqsite taanan itti gaafatamaan sihi garuu guyyaa tokko ni dhufti ani itti hin gaafatamu hin jedhin ni dhufti maaliifuu guyyaan deemtee deemtee deemtee dhuftee tapha sirrii jette waan ta'eef jechuudha of eeggannoo godhadhu of eeggannoo godhadhu atis taniin dubartiillee taniin dhiirallee kuni hundi keessanuu sirriitti of eeggannoo godhadha. Sagantaa kun kanuma jaalalti homaa hin filattu bas ani kan qabadhee dhufee jaalalti homaa hin filattu atmee naaf ibsaa isin ga'u jaalaltiin hin filatti yoo waan dogongora qabaadde kana kana jedhaa natti ibsaa. Soke. Hundi keessanuu kanan isin jira sagalee isin irratti hin dheeresu asuma irratti isin dharaadha. Saaraa.